Tiftakar fi tfulitek kemm qattajt ħin tilgħab ma' sħabek f'xemx tiżriġ fil-vaganzi tas-sajf? Xi logħba futbol jew ħarba jew noli fil-viċinanzi tad-dar? Jew inkella tistkenni fid-dell tilgħab il-passju, xi logħba boċċi jew biż-żibeġ? U mbagħad min jaf kemm tiddejjaq meta jasal il-ħin biex titla' 'l sħabek biex tmur tiekol? Iżda wliedna, Kif itqattgħu l-ħin liberu tagħhom? Bil-qiegħda għal ħin twil quddiem it-tablet jew inkella jilagħbu eċċessivament il-logħob diġitali b'użu rikorrenti tal-credit cards tagħna. Għalkemm moħħna mistrieħ li qegħdin taħt l-attenzjoni tagħna, jista' jkun li l-attività li qed jagħmlu qed tagħmel ħsara? Jista' da pitada jkun hemm xi riperkussjonijiet? Qed inkunu konxji li jekk it-tfal tagħna jdumu għal ħafna ħin jilagħbu l-logħob diġitali, għada pitada jista' jwassal għal problemi iktar serji bħall-vizzju tal-logħob tal-azzard, li ħa tkun problema kbira kemm għalihom u kemm għal dawk ta' madwarhom.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 Fil-fatt bħalissa għaddejja kampanja importanti u interessanti wkoll għaliex taffettwa lil ħafna u forsi mhux dejjem nammettu. Magħha ħalli lilek biex tispjegalna l-kampanja Take Action. Fil-fatt, insellimlek. Nsellimlek Clifford u nsellem lit-telespettaturi kollha li naf biċ-ċert li jkunu qegħdin isegwu din ir-rokna wkoll. Iva, Clifford, kampanja, kampanja daqsxejn ambizzjuża nistgħu ngħidu għall-fondazzjoni tagħna Kampanja medjatika, Take Action Against Problem Gambling in Malta, parti minn proġett ta' 1.1 miljun ewro, parzjalment iffinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew. X'inhuma l-għanijiet tagħna permezz ta' din il-kampanja? Li nħabbtu l-bibien tan-nies hemm barra u ngħarrfuhom x'jiġifieri fondazzjoni għal ħobb responsabbli u nispjegawlhom x'inhuma s-servizzi ta' sapport li aħna nipprovdu sfortunatament lil min ikun qed ibati mill-vizzju tal-logħob tal-azzard, jiġifieri li l-prattika tal-logħob tal-azzard eċċessiva tkun qed toħloqlu problematiċi li jkunu qegħdin iwasslu għal riperkussjonijiet aktar iva milli le li jkunu serji kemm fuqu u speċjalment fuq il-persuni ta' madwaru. Xi tfisser meta nirreferu għall-kelma screen time? Screen time huwa dak il-ħin li persuna miż-żgħar tagħna għall-adulti u l-anzjani tagħna, li l-persuna tqatta' quddiem skrin tat-televiżjoni, kompjuter, mowbajl, tablet, fejn huwa importanti mmens li nkunu anke responsabbli f'dak il-ħin. Mhux biss responsabbli waqt il-gaming, il-gambling, l-iGaming, imma speċjalment quddiem l-iscreens. Għaliex? L-iscreen time iġorr il-pożittiv tiegħu imma bħal kollox fil-ħajja iġorr ukoll in-negattiv. Issa, screen time żejjed fuq it-tfal tagħna joħloq problematiċi. Per eżempju? Iva, riperkussjonijiet jekk it-tfal tagħna jkunu qegħdin iqattgħu ammonti kbar ta' ħin quddiem l-iscreen. jilagħbu console gaming, pereżempju, u jibdew jitfgħu din l-attività qabel ix-xogħol tal-iskola, il-ħajja soċjali. Naħseb dik enfasi kbira fiha fil-ħajja soċjali. Hemmhekk jibdew jinħolqu problematiċi. Nisimgħu b'każijiet fejn it-tifel jew it-tifla jiżola ruħu. tiżola ruħha fil-kamra tagħha. Ma tkunx trid toħroġ tiltaqa' ma' sħabha. Nisimgħu b'każijiet fejn l-screen time, il-gaming jagħmel parti mill-screen time, il-gaming hija attività sedentarja jgħidulha, ġifieri inti tpoġġi bilqiegħda qed tilgħab, m'intix tħaddem, tuża l-enerġija bħal ma tuża f'attività sportiva pereżempju, allura x'jiġri? Nirrikorru għal ikel mhux san. Eżatt. Għax ma jkollokx ċans, għax tkun addictive ukoll, allura trid tikol xi ħaġa ta' malajr. Problematiċi ġodda li huma l-problematiċi tal-obeżità pereżempju. Jiġifieri rridu noqogħdu daqsxejn attenti, speċjalment il-ġenituri, Mhux li t-tfal tagħna ma jilgħabux logħob virtwali, laqqas xejn. Il-logħob virtwali għandu l-pożittiv tiegħu. Inti żżid l-attenzjoni, inti għandek hand to eye coordination, tħaddem l-intellett u saħansitra tissoċjalizza wkoll illum il-ġurnata bil-headsets eċċetera. Imma mhux naħsbu fil-pożittiv biss, imma jekk naqbżu l-kontroll tal-ħin, l-immaniġġjar tal-ħin, hemmhekk, nerġa' ngħid, nibdew niftħu daqsxejn it-tieqa għall-eċċessività. U l-eċċessività tista', fil-gaming, tista' 'l quddiem twassal ukoll għal problematiċi fil-gambling, pereżempju. Illum il-ġurnata is-suġġett tal-gambling fejn inti qed, logħob tal-azzard bil-Malti, fejn inti qed tirriskja flusek, qiegħed jidħol fin fin fil-gaming ukoll. Il-gaming qabel kien attività li inti m'intix tirriskja flusek. Illum b'kunċetti ġodda moderni bħal loot boxes, skin gambling, eċċetera. Anke l-logħob normali. Ġieli jgħidlek biex tmur il-livell li jmiss titħallas. Ekku, ekku. Loot boxes jiġifieri waqt il-logħba il-karattru tal-player jintaqa' ma' kaxxa u din il-kaxxa il-player iħallas biex il-kaxxa tiżvelalu xi ħaġa, armatura aħjar jew inkella player aħjar. Tista' ma tiżvelalek xejn, jiġifieri inti tkun ħallast u m'għattik xejn lura. Jiġifieri hemmhekk tkun qed tirriskja flusek, hemmhekk qed qed jiddaħħal il-kunċett ta' gambling fil-gaming. Jiġifieri. Qas tinduna. Hekk hu, llum il-ġurnata hija faċli ta' biex it-tfal tagħna joqogħdu kwieti, nagħtuhom it-tablets, fid-djar tagħna, restaurants, il-ħajja mgħaġġla, rridu nlaħħqu max-xogħol tad-dar, max-xogħol professjonali tagħna, u kif naslu d-dar ikollna bżonn li t-tfal tagħna joqogħdu daqsxejn kwieti. Imma l-eċċessiv huwa kollu ħażin. Fil-fatt kont se nsaqsik, kif jistgħu l-ġenituri jirbħu dan l-ostaklu li ma jaqgħux f'dik it-tentazzjoni li isma' għandi x'nagħmel baqgħalix illesti tax-xogħol, issa oqgħod naqa' kwieta, ħa t-tablet, oqgħod naqa' kwiet, agħmel din il-logħba. Mistoqsija tajba ħafna Clifford. Importanti li npoġġu daqsxejn bilqiegħda mat-tfal tagħna u nispjegawlhom il-pożittiv u n-negattiv tal-gaming per se. Nispjegawlhom hemm differenza bejn professional gamer, illum il-ġurnata qed jiddaħħal il-kunċett tal-esports, għandek il-gaming bħala sports professjonali, social gaming li huwa l-logħob biex inti tissoċjalizza, biex inti tieħu pjaċir, biex inti tistrieħ, isserraħ il-menti f'attività rikreazzjonali u ta' divertiment. U mbagħad kif tmiss l-eċċessiv għandek il-problematic gamer fejn persuna ma tikolx, il-logħba ma tkunx tista' tagħmilha fuq pawża, ma tkunx tista' tillarga, nisimgħu b'każijiet lanqas biss imorru għat-toilet pereżempju. Jiġifieri, inżommu kollox in konsiderazzjoni. Inpoġġu, nerġa' ngħid, bilqiegħda, nispjegawlhom lit-tfal tagħna u ninformaw ruħna fuq metodi teknoloġiċi llum il-ġurnata fejn fuq l-apparat tagħna nistgħu nirregolaw, L-iscreen time pereżempju, inħass, mhux inħass, nimblokkaw ċertu apps biex it-tfal tagħna ma jidħlux fihom. L-apps li t-tfal tagħna jidħlu fihom nirregolawhom biex wara siegħa ma jkunux jistgħu jaċċessawhom. Biex inti tkun għamilt limitu fuq il-ħin. Hekk hu, u noqogħdu b'seba' għajnejn. meta nipprovdu l-kards bankarji lit-tfal tagħna. Llum il-ġurnata t-teknoloġija twassal għall-fatt li kif inti ddaħħal id-dettalji tal-kard jiġu awtomatikament issejvjati ħalli d-darba li jmiss ma toqgħodx tdaħħal, tiġik aktar easy. Allura noqogħdu daqsxejn attenti. Anke saħansitra għaliex le? Inpoġġu u nilagħbu mat-tfal tagħna. Anke gaming. Jiġifieri ninteressaw ruħna fir-rutini tagħhom u anke t-tfal ngħidlek li f'word il-bidu kollu iebes. Jekk inti lit-tifel tiegħek, lit-tifla tiegħek tgħidilha isma' aktar minn siegħa m'iniex se nħallik għax Tiddedika ħinek ukoll għax-xogħol tal-iskola. Forsi l-bidu jkun daqsxejn turbolenti, ħa ngħidu hekk kif inhi. Imma mbagħad ir-rutina, ir-rutina sservi ta' ġid. Jiġifieri, naħseb hu l-mod kif qed tispjega wkoll huwa interessanti biex il-pubbliku jifhem li intom mhux qed tgħidu le għall-gaming imma l-bilanċ. Ekku. Il-bilanċ li nisimgħu f'ħafna suġġetti relatati mal-ħajja tagħna li huwa diffiċli kultant. Ekku, ekku. Imma bi sforz Fil-fatt dan huwa xogħol il-Fondazzjoni, hux hekk? li intom twasslu l-messaġġ, tispjegaw it-tajjeb u l-ħażin ta' dak l-oġġett, is-suġġett hu x'inhu, u dak li jkun isib bilanċ. Fil-fatt, x'ikun il-pass li jmiss issa fi proġetti bħal dawn min-naħa tal-Fondazzjoni tagħkom? Iva, fil-proġett, nirrepeti, Take Action Against Problem Gambling in Malta, l-ewwel bdejna b'riċerka, Imbagħad tajna taħriġ lil min jiffaċċja persuni li jkunu qegħdin ibatu mill-vizzju tal-logħob tal-azzard. Bdejna bil-kampanja Take Action u issa l-pass li jmiss huwa jsir stħarriġ fuq l-impatt, l-impatt ta' din il-kampanja hemm barra mal-pubbliku tagħna, x'għamilna tajjeb, x'm'għamilniex tajjeb. u kif ukoll ngħaddu għal stadju ieħor li huwa dak tal-job shadowing fejn il-ħaddiema tal-Fondazzjoni flimkien ma' ħaddiema minn entitajiet oħrajn anke nżuru pajjiżi barra minn Malta biex naraw kif jikkonfrontaw il-problema tal-logħob tal-azzard, il-problema tal-logħob eċċessiv u nitgħallmu mill-proċeduri tagħhom li fil-fatt. Il-ħin kontra tagħna dejjem. Fil-fatt hawnhekk qegħdin naraw is-sit tagħkom li huwa. www.rgf.org.mt Hemmhekk kif qed taraw fuq l-iscreen, bottom right hand corner, għandkom il-faċilità tal-chatline, jekk persuna tħossha li l-logħob tal-azzard qed joħolqilha riperkussjoni f'ħajjitha, tista' tuża dik iċ-chatline jew saħansitra ċċempel fuq il-linja ta' sapport tagħna 1777 fejn hemmhekk għandna staff imħarreġ, nisimgħu l-karba tagħkom u anke dawk ta' madwar l-ivvizzjat importanti u nagħtu s-sapport kollu dovut lill-persuni fil-bżonn. Grazzi ħafna Kane Said mill-Fondazzjoni L-Logħob Responsabbli, tajjeb li nitgħallmu flimkien u nieħdu ħsieb saħħitna u anke s-saħħa mentali tagħna. Il-ħin huwa s-sitta u tlettax il-minuta, llum tnax ta' Awwissu, se nieqfu għal waqfa qasira, ibqgħu magħna.